Yɛma mo nyinaa kye adom akyɛdeɛ kyɛ na ɛso ni. Yɛkyeakyea obi biara, baabi a ɔwɔ biara. Yɛayɛ yɛn adwene sɛ yɛbɛboa ama yɛn awaresɛm atumi agyina. Nti mo a yɛn nenam nnɛ yɛakɔ akɔhyia yɛn bra panin, yɛn papa, Panin Samuel Dankwa. Na yɛde yɛn asɛm to n'anim. Ɔtaa hwɛ yɛn program no bi. Na n'ani gye ho, ɔno nso pɛ sɛ ɔboa. Nti yɛn nsa aka ne yi deɛ, na kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛtumi ne no twetwe nkɔmmɔ nkakrankakra. Na sɛdeɛ monim no, wokɔ YouTube a, na wakɔ akɔ subscribe na wabɔ adoma no so, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛ video bi a yɛde bɛto hɔ biara no, wo nsa ɛbɛka. Wowɔ Facebook so so a, na wakɔ akɔ follow yɛn. Bɔ mmɔden ara, wo nsa ka video yi wie a, na wa-share ama wo nua, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nua nso so bɛnya, na wo nua nso so a-share. Ebia ammoa wo a, ɛbɛtumi aboa obi. Meda mo nyinaa ase. Nyame nhyira mo. Obini, yɛ mo w'akɔ aba. Yɛnua.
Na ɛte sɛn? Awurade adom. Yɛda Nyame ase. Eh, yɛ programs no wotae hwɛ paa yie, awaresɛm. Na yɛne wo kasae na woyɛɛ sɛ wo soso kakra a wowɔ no, anaasɛ afutuo a wowɔ no wode bɛboa ama afoforɔ nso ate. Enti ɛyɛ awaresɛm na yɛwɔ ha yi. Sɛ yɛrekɔ akɔ akɔware anaasɛ yɛreprepare yɛn ho sɛ yɛbɛkɔ awareɛ no, sɛn na wobɛka no ama yɛn? Yoo,
deɛ ɛdi kan no, mɛkyia atiefoɔ nyinaa. Nyame nhyira mo sɛ mo nso mogu so a mohwɛ saa dwumadie wei sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa efie biara mu, fie biara a yɛaware wɔ mu no, ɛde mmoa ɛyɛ dɛ, ɛbɛba na awareɛ so akɔ so na ayɛ fɛ na ayɛ akɔnnɔ. Na ebinom ani agye ho na wɔn nso ayɛ dɛn akɔ akɔware. Ɛɛ yɛbɛkye atiefoɔ nyinaa. Yɛda Nyame ase, awareɛ deɛ ɛyɛ. Onyame na ɔhyehyɛɛ awareɛ. Sɛ wokan Genesis chapter two verse twenty four no a, ɔse, Na ɔbarima bɛfiri n'agya ne ne na fie, na ɔne ne yere akɔka abom na wɔayɛ honam baako. Nti awareɛ deɛ, mfitiaseɛ no, Onyame na ɛhyehyɛ awareɛ, ɛnyɛ nnipa na ɛyɛ den ɛhyehyɛ awareɛ. Ɛyɛ Onyame na ɛhyehyɛ awareɛ, ɛfiri sɛ Onyame a ɔbɔɔ soro na ɔbɔɔ asase na ɔbɔɔ mu nneɛma nyinaa Ɔno na ɔnim deɛ nti a ɔyɛɛ dɛn? Ɔhyehyɛɛ awareɛ. Sɛ bɛɛma nko ara ntumi ntena ma no nyɛ fɛ. Bɛɛma nko ara ntumi ntena ma ne ho ntɔ no. Nti ɛsɛ sɛ ɔtumi bɔ ne ho kafoɔ ma no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛyɛ dɛn? Ɔbɛyɛ boafoɔ ama no. Nti awareɛ deɛ, deɛ ɛdi kan no, Awurade na ɛyɛ dɛn? Ɛhyehyɛɛe. Yɛda ase. Awurade na ɛhyehyɛɛ awareɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛnya yɛn ho sɛso boafoɔ na yɛatumi akɔ anim. Na mɛsrɛ wo sɛ sɛ yɛrekɔ awareɛ mu a, pɛ sɛ mesɔre yɛ a na makɔ awareɛ anaa sɛ sɛ metumi siesie me ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a awareɛ na meware no mɛtumi anya baabi pa agyina. Mesɔre yɛ a na me sɛ mekɔ makɔware. Yoo yɛda Nyame ase ɛm sɛ saa ɛɛm question wei a wabusa no nnipa bebree so yɛdɛn ebusa Awareɛ deɛ, barima biara a wasi soɔ a aso sɛ ɛsɛ sɛ ɔware no, deɛ ɛdi kan, w'ankasa no, ɛsɛ sɛ wotena ase na wosesa. Nyɛ sɛ wofiti yɛn na na wokɔ awareɛ mu, na mmom sɛ sɛ wotena ase na wosesa. Sɛ me Asemasi, me Kwame Appiah, mepɛ sɛ me, maso awareɛ, mepɛ sɛ mekɔware. Ɛsɛ sɛ metumi bɔ me tiri mu pɔ sɛ ampa merekɔ na makɔ akɔware, na awareɛ no a merekɔ mu no, merekɔ na me ne eh, me hokafoɔ no anaa me hokani no ayɛ dɛn akɔtena se daa daa nyɛ sɛ ebi a wofiti yɛn a ɛsiane sɛ wahu obi deɛ a ɛyɛ ɔfɛ nti nti me so mɛkɔ akɔware nti me so mekɔ akɔware anaasɛ wahu ɔbaa bi a ne ho ɔfɛ nti wo sɛ mepɛ sɛ meware no daabi yɛnyɛ ne saa deɛ ɛdi kan no wankasa wotumi wankasa sɛ wobɔ wo tiri mu pɔ na wotena ase na wosesa na wosiesie wo ho ansa. In the first place no, w'ankasa sɛ sɛ wohu sɛ me ankasa mete me ho so, mewɔ m'adwuma a meyɛ, mɛtumi ahwɛ ɔbaa no a eh, mekɔ akɔware no, mɛtumi ahwɛ no, mɛtumi abɔ no ho ban. Protection ɛwɔ awareɛ mu, ɛho hia paa sɛ woyɛ dɛn, wohwɛ no Ɛno nso, ɛho hia paa. Sɛ wode woreyi ɔdɔ adi akyerɛ no, ɛno nso, ɛho hia paa. Enti yɛmfiti yɛmfiti prɛko pɛ nka sɛ merekɔ akɔware, na mmom ɛsɛ sɛ wotena ase na wosese. Na ɛno no, wokɔ mu a, ɛbɛboa wo. Ɛfiri sɛ deɛ ɛdi kan no, woabɔ wo tirim pɔ. Ɛna wode saa nneɛma wei nyinaa ayɛ dɛn? Ahyɛ wo tirim. Enti no, sɛ wode saa nneɛma nyinaa wei hyɛ wo tirim a, na ɛwɔ wo tirim na ɛwɔ wo mu a, Ɛboa wo ma w'aware yɛ dɛn? Ɛkɔ so. No matter how the situation is. Nti na kyerɛ sɛ ɛyɛ ɔbarima no side anaa ɔbaa no side nso so ɛ? Is it the same thing anaasɛ? Ɔbaa no nso side de, ɛyɛ both ɛɛ barima ne ɔbaa no. Ɛfiri sɛ ɔbaa nso sɛ woso awareɛ na wopɛ sɛ wokɔ ware a, ɛnyɛ sɛ ebi a ɛɛ me mfeɛ kɔ anim nti ɛsɛ sɛ mekɔ ware by force. anaasɛ yɛhyɛ abusua ɛhyɛ wo nti sɛ sɛ mekɔware anaasɛ nnamfoɔ ɛkeka gu w'aso ɛna wo mmerɛ ɛkɔ anim anaa wo mfie ɛkɔ anim nti no sɛ sɛ wopɛ bɛrima bi na ɔyɛ dɛn woware ɛyɛ saa a ɛno no ɛnyɛ awareɛ ɛno no deɛ ayɛ sɛ obi na ɛhyɛ wo nti na woyɛ dɛn wonsiesie wo nti wonsiesie wo ho nim deɛ ɔkɔ akɔyɛ yes akyɛ sɛ ɔsɛ ɛtumi ɛsiesie yɛ ho sɛ mebɛn maa merekɔ akɔware sɛ mesiesie me ho. Ɔbaa no nso a mɛbɛware no bɛsiesie wo ho na adwene no nyinaa akɔ bɛnkorɔ. Na yɛwie me me side na yɛwie ɔbaa no nso side no nso so, abusua so ɛ, oh mɛkɔ akɔbɔ me maame mu amanneɛ, mɛkɔ akɔbɔ me papa mu amanneɛ anasɛ mesɔre yɛ ara pɛ makɔfa me nnamfofoɔ bi sɛ kya mehu na ayi bi wɔ ha o, mommɛsen me yɛnkɔ yɛnkɔ yɛnkɔware no. Dabi, yɛnyɛ no saa. Yɛnyɛ no saa. Awareɛ deɛ, Ɛyɛ abusua mmienu na ɛhyia. Ɛyɛ barima no, ɛsɛ sɛ wonya w'abusua, agya anaasɛ ɛna, sorry, agya ne na. Sɛ sɛbio ebia na agya awu di a, at least wɔfa wɔ hɔ, abusuafoɔ wɔ hɔ, ɛwɔ hɔ. Especially yɛn a ɛwɔ Africa yi deɛ, yɛwɔ abusua bi, ɛda abusua mu. Nti no matter how no, sɛ ebia wo maame awu anaa wo papa awu anaa wo nua panin bi awu koraa na yɛwɔ wɔfa bi wɔ hɔ a, wobɛtumi ayɛ dɛn? Adi w'akyi. Yɛwɔ nnipa bi wɔ hɔ a wɔ abusua no mu a wɔn bɛtumi asɔre ayɛ dɛn? Adi w'akyi. Nti nyɛ sɛ wofiti yɛn na na wakɔ akɔfa nnamfoɔ ne adi akyire. Awareɛ deɛ ɛyɛ abusua mmienu na ɛyɛ dɛn? Ɛhyia. Bɛrima no abusua ne ɔbaa no abusua ɛyɛ dɛn? Ɛhyia. Na ntotoeɛ ayɛ dɛn? da hɔ pɛpɛɛpɛ, ayɛ adwuma, ayɛ adwuma, na kyerɛ sɛ ayɛ dɛn, ayɛ fɛ. Nti sɛ yɛkasa awareɛ pa ara a, awareɛ pa ara a yɛka a, yɛka awareɛ no, awareɛ yɛ abusua mmienu a ɛba abɛhyia na yɛn nyinaa yɛaka yɛn adwene abɔ mu sɛ ampa yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛde hyia yi wahu asemasi ɔbaa wei wɔ fie wei mu ɔpɛ sɛ ɔkɔware no yɛayɛ investigation, yɛahwehwɛ mu, yɛayɛ nhwehwɛmu, yɛahu sɛ efie no a ɔrekɔ mu no, ɛyɛ fi pa. Nti no, sɛ yɛtumi kɔware wɔ fie no mu a, ɛbɛboa yɛ. Nti no, deɛ edi kan no, sɛ sɛ yɛyɛ nhwehwɛmu ansa na yɛyɛ den, yɛakɔ saa fie no mu koraa ɛyɛ den akɔ akɔware. Ba wo question a wobusaeɛ ne deɛ, ɛyɛ abusua mmienu na ɛyɛ den, ɛtena ase. Na yɛn nyinaa yɛ den Yɛayɛ adwene korɔ, yɛaka yɛn tiri abom, yɛde ɔdɔ ayɛ dɛn? atae awarefoɔ no akyi. Na awareɛ no a wɔkɔ mu no, ayɛ nhyira de ama ɔman no, ayɛ nhyira de ama community no, ayɛ nhyira de ama both families. Yɛda, yɛda, yɛda, yɛda no ase. Wakyerɛkyerɛ yɛn mu paa. Ebia na yɛn nteaseɛ no nkɔ yie a, wabae mu akyerɛ yɛn paa. sɛ both parties na wei ɔtwe m'adwene bi asi so anaasɛ mebɛtwe n'adwene bi anaasɛ yɛbɛka biribi afa sɛ ɛyɛ wedding ɛna ɛyɛ awareɛ no anaasɛ abusua no kɔkɔ hyia no ɛna ɛyɛ awareɛ no ankasa ankasa.
Eh, meda ase bebree sɛ wobusa saa asɛm yi. In fact, saa eh, asɛm busa a wobusa yi, ɛdi abusua bebree nya, anaasɛ awarefo bebree nya. Aware a yɛka aware a, wedding deɛ ɛm sɛ akyire yi na wedding yɛ dɛn ɛreba so. Na sɛ yɛka aware a, yɛka fie aware a paa sɛ especially yɛn Africans no, yɛka aware a ɛnyɛ wedding na ma awareɛ no yɛ dɛn ɛgyina. Ɛyɛ fie awareɛ whereby a bɛrima no abusua, ɔbaa no abusua yɛ dɛn? Ɛhyia. Ɔhu sɛ yɛreka aware a, aware ankasa no, sɛ yɛmfa sɛ me mahu me yere na mepɛ sɛ meware no a, deɛ ɛdi kan no, me ne mede ɔpɛ anaasɛ saa nsusuie to ɔbaa no anim. Mahu asem asi me ne no akasa wate aseɛ ama me both of us na yɛate yɛn ho ase no afei no sɛ sɛ yɛ dɛn abusua yɛ dɛn ɛbɛ mu nti sɛ sɛ ɔtumi yɛ dɛn ɛkɔbɔ n'abusua foɔ ama meɛ sɛ o mahu bɛrima bi n'ani gye me ho ɔpɛ sɛ ɔware me me so ampa M'ani gye ne ho. Mayɛ nhwehwɛmu, mahu sɛ ampa ɔyɛ barima a ɔbɛboa me. Ɔyɛ barima boafoɔ, ɔnyɛ aniafoɔ, ɔnyɛ barima a ɔsisi. Na abusua no nso ayɛ dɛn? Anka sɛ saa deɛ a, ɛnneɛ ɛsɛ sɛ yɛhu barima no abusua. So wahu? Na ɔbaa no aba abɛka kyerɛ barima no a ɔne no di nkutaho no sɛ ampa makɔbɔ wɔn abusuafoɔ amaneɛ. Wɔn nso wɔmpɛ sɛ wɔhu barima no. Nti barima no sɛ sɛ ɔkɔyi ne ho adi ɛyɛ dɛn? Ɛkyerɛ abusua no. Na abusua no ahwɛ no sɛdeɛ ɔsi teɛ. Obi wɔ hɔ a wokɔhyia abusua no a yɛhwɛ wo kasa mu. Yɛhwɛ wo ntaade hyɛ mu. Yɛhwɛ wo nneyɛɛ. Ne nyinaa no abusua no hyia no a yɛne wo di nkutaho no Nneɛma bi wɔ hɔ a yɛhwɛ wɔ w'abrabɔ mu na yɛhu sɛdeɛ wo si teɛ. Anaasɛ obi bɛtumi adi wo ho adanseɛ ama abusua no, na abusua no ayɛ dɛn? Agye wo atom. Nti abusua no gye wo tom a, na afei no yɛayɛ dɛn? Abusua, ɔbaa no abusua no aka sɛ okay, yɛapene so sɛ asene barima yi ɔnware yɛ gye fie. Nti deɛ ɛtɔ so ne sɛ, afei deɛ yɛkɔgye lift yɛ den de ba abusua biara ne wɔn awareɛ mu nhyehyɛeɛ. Nti yɛkɔgye list no ba na afei yɛhwɛ list no ne yɛbɛtumi ayɛ a, na afei yɛde pene akɔ sɛ ampa yɛagye atom sɛ yɛbɛtumi ayɛ.
Nti no awareɛ deɛ ɛnyɛ wedding no ne ma yɛ awareɛ no yɛ awareɛ o, na mmom abusua mmienu no a wɔbɛtena ase na wɔaka wɔn tiri abɔ mu Na yɛ yɛhyira awareɛ no so no ɛna ɛma awareɛ no yɛ dɛn ɛyɛ awareɛ ɛno na nti abusua mmienu no hyia mu a na wɔn ka wɔn tiri bom na wɔn hyira awareɛ no so a ɛhɔ na ɔsorosoro so yɛ dɛn ɛgye awareɛ no atum ɛnyɛ wɛden na mo bɛyɛ no na ɔsorosoro gye awareɛ no atum wɛden no deɛ akyire no mo pa a mo ho bɛso no mo ayɛ mo ho nso a ɛnyɛ ɔhyɛ
Ok nti sɛ yɛka awareɛ paa deɛ a ɛyɛ abusua mmienu nti mo ankasa no moayɛ awareɛ no yɛhyira so abusua no mmienu ahyira so wie ama mo ahyira so awie ama mo no afei no sɛ moyɛ ɛɛ akristofoɔ a mokɔ asɔre fie ɛkɔ ma ɔsɔfo so yɛ dɛn hyira so na kyerɛ sɛ ayɛ fɛ na adi mu Ntsi nnyɛ wedding no a yɛbɛyɛ bɛyɛ no people anaa ɛka beberebe ne wɔn a wɔbɛdi akyire mates ne hwanhwan no ɛno na ɛyɛ dɛ ɛyɛ awareɛ no ɛfiri sɛ yɛhu bebree bebree ɛyɛ wedding but the following week na awareɛ no agu bebree ɛyɛ wedding but the following month na awareɛ no ayɛ dɛ agu ɛfiri sɛ ebia na nteaseɛ bi anyɛ adwuma wɔ abusua no mu. Ebia na wɔn kɔ akɔyɛ no abusua no kora nyɛ dɛn ɛmpene so, na mmom so ɛnɛ mmerɛ yi ɛfiri sɛ me na mede me ho de mepɛ sɛ meyɛ no meyɛ na yɛakɔyɛ wobɛnya nkurɔfoɔ namfofoɔ ama ayɛ wɔn ayɛ dɛn adi mu akyi ne akɔ akɔyɛ but wobɛwie aseɛ no na adeɛ no ayɛ dɛn Ankonie.
Yɛda yɛda yɛda yɛn bra no ase wakyerɛkyerɛ yɛn nneɛma bebree mu ɛm sɛ wate aseɛ ɛmɛ so mate aseɛ ɛɛ ebi a na ɛnkɔ ma wɔn bɔ mmɔden ara sɛ wɔbɛfɔ wɔde ama wɔn nua bɛ mmɔden ara sɛ wɔbɛka kyerɛ wɔn nua bi sɛ ɔntie deɛ yɛ bra panin ne kan na ɛbɛboa na mɛ sɛ mebusa o woka sɛ abusua mmienu no bɛhyia mɛhu asɔre wɔ mu na kyerɛ sɛ asɔre ntumi nkɔgye awareɛ
yoo yɛda ase bebree Ɛɛm, deɛ ɛteɛ ne sɛ, ɛɛ, yɛka abusua a, abusua a wofiri mu ɛna ɛyɛ abusua. Ebi a ɛyɛ ɛɛ ɔyɛkuo abusua anaasɛ asoma abusua ɛno na wofiri mu. Fine. Ebi a yɛmfa ne sɛ agya ni hɔ, ɛna ni hɔ, abusua nyinaa sa. na Nyame adom wode wo tiri akɔhyɛ asafo bi mu a, asafo no nso aba abɛyɛ abusua ama wo. Asafo no nim wo suban. Asafo no nim sɛdeɛ w'asetra mu ɛyɛ dɛn, ɛsi teɛ. Nti asafo no so mpanimfoɔ bɛtumi ayɛ dɛn agyina ama wo. Ɛfiri sɛ, awareɛ bi a wobɛkɔ mu biara, even koraa ne yɛde bɛkɔ akɔhyɛ yɛde bɛkɔ akɔto asafo no anim no. Ɛfiri sɛ awareɛ no bebree hɔ a even koraa no yɛnkɔ yɛnka nkyerɛ abusuafoɔ. Nipa no wɔ asafo no mu na sɛ wɔde akɔto asafo no anim, ebi a asafo mpanimfoɔ anim sɛ mepɛ sɛ mɔwareɛ yi. But wobɛhu sɛ asafo bi a ɛyɛ asafo biara a ɛyɛ awurade asafo biara, nyame asafo biara no, the first thing a yɛbusa wo sɛ wabɔ w'abusuafoɔ amaneɛ. Wabɔ w'abusuafo amanneɛ, w'abusuafo anim. Nti ebia ne yɛnim sɛ asɛm asi, ebia na ɔni obiara. Ɔni obiara deɛ abusua no, eh, sorry, asafo no na ɛyɛ abusua. Nti asafo no bɛtumi ayɛ dɛn? Agyina. Anaasɛ ebia na eh, abusua no, anaasɛ agya ne eh, ɛna no, ebia na baako yɛ yarefoɔ anaasɛ disabled biribi anything can happen so ɔho nti even koraa na at no koraa na ebusua bi wɔ hɔ a wɔn yɛ dɛ ɛhyɛ asafo no nsa sɛ ampa monkɔgye awareɛ no yɛ dɛ ɛma yɛ nti no awareɛ deɛ ɛɛ eh, sɛdeɛ madi kan asi aka no ɛyɛ both families sɛ family no ɛɛ eh, wontumi mfiri the the the truth is wontumi mfiri abusua no akyi Ɛnkɔ, ɛnkɔ, ɛɛ, ɛnka sɛ mewɔ asafo yi, ɛɛ, ebi a mewɔ asafo yi mu, nti no, sɛ sɛ meyɛ dɛn, mekɔbɔ asafo na wɔn kɔ ware ma me. Dabi, ɛnyɛ saa. Ɛyɛ abusua. Ansa na asafo koraa yɛ dɛn aba bi no. Ɛsɛ nnamfoɔ koraa yɛ dɛn ba deɛ, ɛnnim bi. Yɛda aware abiɛsa nyɛ nnamfo ato. Yɛda yɛn bra pii. Mo sɛ mprɛn pii no yɛn a yɛsi so no yɛn anaa yɛpiri sɛ yɛde yɛn ho nti yɛn anaa yɛpɛ sɛ yɛyɛ deɛ yɛpɛ ebi a abusuafoɔ no mpene na yɛabɔ mmɔden ara sɛ yɛdɔgye dɔgye ba yɛn kan mu sɛ asɛm ba a ɛkɔ abusuafoɔ hɔ abusuafoɔ na ɛsɛ wɔn bam ɛno nti no yɛda yɛn bra panin no ase paa sɛ ɛndɛ waka yɛn ho wama yɛate nsɛm bebree yɛn wie yɛ ɛda foforɔ so yɛbɛsa ne no ahyia nsɛm bebree wɔ hɔ a ɔde wɔ a ɔde bɛma yɛn ɛnɛ ɔse Ebusua A, Ebusua B na ehyia na wɔagye awareɛ no ansa na asafo no koraa nso ayɛ dɛ bɛn aba mu. Sɛ abusua nni hɔ a, ansa na asafoa bi a mede me ho adwae no no wɔadi m'anim. Yɛda yɛn nua no ase. Nyame nhyira mo, Nyame nka mo ho, Nyame mma mo nteaseɛ. Sɛ woaware a, bɔ mbɔdzen ara dɛ ɔyer na sɛ dɛ okunu. Sɛ onnwaree yɛ so a, asɛm a yɛ bra panyin akã yi, yɛmfa ntu hɛnho fo na yɛmfa mbɔ bra. Yenyim sɛ Nyame noara behyira hɛn. Ɔnkɔ so ara na ɔmboa obi biara. Yɛda mo nyina ase. Mo mba bae.